Neptun, gerestêrka heyştan a pergala rojê ye. Li gor hesabê matematîkî gerestêrika pêşî ye, texmîna hebûna wê hatiye kirin. Hê beriya ku bîst û sê Îlûna sala hezar û heşt sed û çil û şeş an bi teleskopê were dîtin. Ji ber birêkûpêkiya di rêgeha Uranusê de asîmannasê fransî Alexis Bouvard Îdia dike ku dibe kêşana erdkêşî ji ber heyberekî din ê asîmanî be. Asîmannasê eleman Johan Galî baweriya aniye bi hesabkirinên dawîn ku kara wan heye di keşfkirina Neptûnê bi rêya teleskopê. Berê Galîleo Galîley kerestê xêz kiriye lê jê şaş fêm kiriye. ji ber tirkeka hêdî li viya ye. Wek kerez tirkên din ên li asîmanan tevan ku navên ji mîtolojiya yewnan û romaya nuhatiyê kirin, li vê kerez tirkê jî navê Neptûn ê xwedayên behran ê mîtolojiya romayê hatiye kirin. Bi tenê keştiya fezayê Voyager-a duduyan carek çûye Neptûnê. Yanê asîmannasan pirê xebatên xwe yên li ser Neptûnê bi bikaranîna teleskopên ser rûyê erdê kirine. Îro roj gelek tiştên beşarî nayên zanîn hene li derheqê pêgerestêrika hênik û şîndan. Ji bo mînak, dayên li wê çima awqas bilez û bez in û çima qada wê ya manyetîkî derkenar e? Neptûn ji xwe gerek têrkeka balkêş e, lê ji xeynî wî awayê wê ji ber ku di nav pergala rojê de ye, asîmannas di heman demê de ji bo bi kêrî xebatên wan ên derveyî gerek têrkê were, hez dikin ku hê bêhtir bibin xwedî zanîn di derheqê wê de. Bi taybetî bala hin asimannasand li ser hînbûna ku mirov dikare bijî yan nikare, li gerestêrkên din ên ji cîhanê mezintir in. Ji gerestêrikên bi mezinbûna xwe nêzî cîhanê ne re cîhanên super tê gotin û ji yên bi mezinbûna xwe nêzî Neptûne ne jî jê re cîhanên biçûk tê gotin. Her wiha Hin nîqaş hene li ser van têgehên bi teknolojiya îronyî hatine kirin li gerestêrkan. Ji nîqaşan hin jê ev in ku ne mimkun e bê dîtin ku çiqas av û hewa heye li van gerestêrkan û zehmet e cihêkirina wan ji hev dûr. Neptûn jî wek cîhanê navika xwe qîj û qelaç e, teht e lê atmosfereka xuya zexm heye ku lewma mirov lê nikare bijî. Asîman nas hewl didin ku hîn bibin. Ji kîjan devera gerestêrkê ye ku dibe loda gazê bijive lê û ji wê bonê mirov nikare lê bijî. Xisletên xwe yên fîzîkî yên Neptûnê. Rûberê ewrî yê Neptûnê xwedî rengekî şîn ê taybet ku

Ji ber ku av û lîlave û amonyak û gemeda metanî ya di binî atmosferê de hema bêj e, hevdeh caran heye li cîhanê û nêzîkî pêncî û heşt caran jê girtir e. Li gor formê salixdane yê NASA'yê, navika tehtî ya Neptûnê bi tenê lê tê fikirîn ku heye bi qasê cîhanê. Ji ber ku dûrê rojê ye zêde tav lê naxe. Bi wê tîna kêm a rojê atmosfera wê germ û berdewam dibe. Leza bayê li Neptûnê saetê dikare bigihîje du hezar û çar sed kîlometreyan. Ev lez leza herî zêde ye ku heta niha hatiye tomarkirin a di pergala rojê de. Ev ba barişê mezin ê boyê cura duduyan qeyd kiriye. di nîv kureya başûrê yê Neptûnê. Ev cihê reş ê mezin têr berfireh bûye ji bo cîhanê tevî bihewîne û saetê bi hezar û du sed kîlometreyan ber bi rojavayê ve çûye. Paşê ku bi teleskopa fezayê Hubble lê hatiye gerîn wek ku mînak bahûzeke wenda bûbe, nehatiye xuyakirin. Hubble Her wiha deh salên dawîn xuya bûn û vemirîna xalên reş ên mezin derxstiye holê. Yeka nû hatiye dîtin sala du hezar û şazdeh a. Meyla cemserên manyetîkî miqabîlî cemserên pê re dizîvirin çil û heft pîle ye. Wek qada manyetîkî ya gerestêrkê ku hema bêje bîst û heft caran bihêztir e ji ya cihanê. Her zî virîna wê bi bahoz e. Bi xebitîna li ser teşên ewrê yên li ser girseyê gazê, zanyaran karî hesab bikin ku rojeka li Neptûnê kêmî şazdeh saetan e. Kam bên li ser xisletên rêgehî rawestin? Rêgeha elîptîk û hêkaniya Neptûnê bê kêm zêde bi çar xal pênc kîlometreyan dûrê rojê dihêle. ya jî li gor cîhanê sî qatî dûr dihêle û bi çavan nayê dîtin. Neptûn ji her sed û şêst û pênc salên cîhanê li dora rojê dizîvire. Ji roja ku hatiye keşfkirin, gera xwe ya pêşî sala du hezar û yazdeh an temam kiriye. Plûdo ji her du sed û çil û heşt salan carekê dilive di rêgeha Neptûnê de. Qasê bîst salan di dema vê zivirînê de ji rojê bêhtir nêzî Neptûnê ye. Li gel vê yekê ji ber ku Plûdo wek gerestêrika hûr hatiye tesnîfkirin, Neptûn maye wek gerestêrika herî dûr a ji rojê. Têkilî û binyar. Têkiliya atmosferî ango bi hecm hîdrojen ji sedî heştê, helyum ji sedî nozdeh, metan jî ji sedî yek û nîv e. Qada manyetîkî ji ya cîhanê bîst û heft caran bihêztir e. Têkiliya bi tevahiya Neptûnê bi girseyî bi texmînî ji sedî bîst û pênc qat, Wlat ji sedî şêst ango heftê cemed û ji sedî pênc û pazdeh hîdrojen û helyum in. Li gor Tristan Gelloyê nivîskarê nava gerestêrikên qerase di hundir û derveyê pergala rojê de. Ji hundir de av, amonyak, yemedên metanî, gewherê hezinî û magnezyum û silikat. Dûrbûna wê ya ji rojê bi texmînî çar trilyon û çar sed û nod û heşt milyar û du sed û pêncî û deh hezar û neh sed kîlometre. Bi dana berhevdûn sî hezar û şêst û neh caran dûrtir e ji cîhanê. Perîhelyon, bertêbûna herî nêzê rojê, çar trilyon û çar sed û pêncî û neh milyar û şeş sed û sî hezar kîlometre e. Bi dana berhevdûn bîst û neh hezar û heyt sed û bîst qatê cîhanê ye. Dorahiya herî pir a ji rojê çar trilyon û pênc sed û sih û şeş milyar û heşt sed û heft sed kîlometr e. Bi dana ber hevdûn sî hezar û sê sed û bîst û şeş qatê cîhana me ye. Çardeh peykên Neptûnê yên tên zanîn hene. Navên xwedayên berf û periyên avê yên mîtolojya yewnanî li wan hatiye kirin.

xwe li paş şanî dide ku dibe Trîton gerek têrikeka biçûk be, lê dibe ku Neptûnê ew biriye ber xwe û xistibe rê geha xwe. Trîton pir sar e. Li ser rûyê wê germahî dikeve bin sed û şêst û pênc pîleyan. Bi vê pîleyê Trîton dibe cihek ji cihên herî sar ê pergala rojê. Voyager-a duduyan nîşan daye ku germav heyberên Gemedî jê heşt kîlometrên bêhtir ber bi jor ve pijiqandiye. Ev yek nîşaneya genbûna hundirî ye. Zanyar li ser îhtimala dibe ku oqyanuseke bin erdî li ser peyka Gemedî hebe lê kolanê dike. Sala du hezar û dehan wez ango demsal hatine kişkirin li Trîtonê. Xelekên derasayî yên Neptûnê ne yek aheng in. Lê xwediyê komikên tozê yên zexm kujê ra dibêjin ark e. Lê tê fikirîn ku xelek qismê hê nû û emirkin in. Li gor gotareke hatiye weşandin di kovara Aykurusê de bi çavdêriyên li ser rûyê erdê yê yên sala du hezar û pênc an hatin ragihandin, hat dîtin ku Xelekên Neptûnê ji awayê ku lê tê fikirîn hê bêhti ne li hev in. Hin ji wan zû zûka biçûk dibin. Lê kolan û vekolana li ser Neptûnê. Keştiya fezayê boy dura duduyan a NASA'yê ya ewil û tekaneyê ku çûye Neptûnê bîst û pêncê meha tebaxa sala hezar û neh sed û heştê û nehan. Belê, ka îja em bala xwe bidin çêbûna gereftêrka Neptûnê. Fikira gelemperîya ku Neptûn çawa çêbûye ev e. Pêşî navikeke heşk berhev dibe. Pêra nebuloza dorê dipêçe li rojê helyûm û hîdrojenê cî dibe ber xwe û bi vî awayî Neptûn çêdibe. Neptûna Prodo di navbira yek û deh milyon salan de çêbûye.